uk don enta serious hot season as amber and yellow heat health alert dey for all parts of england wit temperature wey fit reach 34 degrees celsius taylor swift don drop correct gist say her 12th studio album go be di life of a showgirl afta fans don dey speculate for 24 hours na small be dat for today tori dis na pidgin tori global where foreign tori dey drop for your ear wit correct naija pidgin If e dey happen for world, we go dey run am here the way you sabi am. Oya make we enter the gist proper. No forget to like, subscribe and share this video make you and your friends dey always get the correct gist wey dey happen for world. US and China don agree to extend their trade truce for extra ninety days just few hours before both sides for don raise tariffs on each other goods

on us shipments but afta trade toks for geneva for may both sides reduce di rates white house tok say di extra time go help settle trade imbalance unfair trade practices and also try open china market more for us exporters us trade deficit with china for 2024 reach almost 300 billion dollars di highest wit any kontri. Chinese embassy for Washington tok say win-win cooperation na di correct way and beg us to remove unreasonable trade restrictions to help companies from both sides and keep global semiconductor production stable. Trump don repeat many times say Trump don repeat many times say tariffs go make Americans buy local goods, raise more tax and boost investment as e dey accuse trading partners say dem dey take advantage of us. Us inflation remain di same for July as cheaper energy cause balance price increase for coffee and tools. Official reports show say consumer prices rise two point seven percent for year to July, but di core inflation, wey no count food and energy, climb reach three point one percent, wey be di highest since February.

Seema Shah from Principal Asset Management believe say Fed fit still cut rates for September to ginger di economy, but she warn say tins fit hard pass later. She tok say tariff impact on prices still small now, but e fit grow as months dey go, just wen Fed wan start rate cuts. One us woman, Amy Bistro from West Allis for Wisconsin, don chop guilty verdict afta she try shoot one man for Birmingham, UK. point blank but di gun jam di court hear say betro fly enta uk for 2019 as hired killer to target sikandar ali and im family becos of wahala wey involve her two partner mohammed nasir and mohammed aslam dem tok say nasir and aslam bin get beef wit birmingham businessman aslat mohammad afta dem wound for fight wey happun for im boutique for July 2018. Di plan na make Bitro kill Mohammed or any of im family as revenge. Bitro disguise herself wit Nijab before di attack, but wen she pull trigger for Mission Grove, Yardley, di gun no fire so Ali manage escape without injury. Afta almost twenty one hours of jury deliberation,

Bitro no show any reaction, just dey look Jiri with her purple t-shirt and space bun hair. UK don enta serious hot season as Amber Yellow heat health alert dey for all parts of England, with temperature wey fit reach 34 degrees Celsius. England and Wales go see between 25 degrees Celsius to 28 degrees Celsius, while Scotland and Northern Ireland fit touch 26 degrees Celsius. For Southern Europe, wildfires dey burn for spain portugal turkey and greece while france don already see temperature for low 40s on monday experts don warn say make pipo ready for dis kain heat becos climate change dey make heatwave happun more often and more strong national drought group don also tok say england dey face nationally significant water shortage now uk job market don slow down again as new figures show say job vacancies fall by 5.8 percent to 718000 from may go july almost every industry dey feel am ons tok say e be like say some companies no dey hire new staff or replace pipo wey don leave average wage growth still dey 5 percent Unemployment rate still dey 4.7 percent, but payroll numbers drop small, about 8,000 between June and July. Experts say na gradual cooling we dey see. ONS also caution say payroll data fit no too accurate, but economist Ashley Webb believe say small drop mean say di effect of higher business tax and minimum wage rise don dey calm down. April see national living wage jump from

na wetin Jerusalem District Court rule. Dem tok say di court go hold four hearings every week and Netanyahu go appear for three till cross-examination finish. Di case wey start twenty twenty don get plenty delay. Right now, court dey on break, next hearing go happun for September judges still dey shek weda dem go shift proceedings go Beit Shemesh Court since Jerusalem District Court no get correct bomb shelter for time of war. Prosecutors dey accuse Netanyahu say e dey use Gaza war take slow down di trial, but e don deny any wrongdoing. Taylor Swift don drop correct gist say her 12th studio album go be di life of a showgirl afta fans don dey speculate for 24 hours. Di tok start Monday morning wen her marketing team post 12 pictures for social media wit caption wey say thinking about wen she say see you next era. Later dat day, her official website start countdown to twelve past twelve ET, same time wey her boyfriend, NFL star Travis Kelce, announce say she go show for im new Heights podcast. Swift reveal di album title inside one social media video wey promote di podcast, and di album don already dey for pre-order for her website. Pipo wey pre-order get message say di album go ship before thirteen October, but official release date neva still dey. Her last album, The Tortured Poets Department, break Spotify record as most streamed album in one day. And di last one for today, DreamWorks Animation don shift Shrek 5 release date for di second time. E first suppose land next summer, dem later move am go December 2026, but now dem don push am reach June 2027 according to us website deadline dem neva tok why dem shift am but pipo dey reason say e fit be make e no clash wit avengers doomsday dune part three and ice age six wey go show for december twenty twenty six fans no too happy as some even joke say before e go come out dia pikin go dey show am to dia own pikin di first shrek for two thousand and one blow worldwide wit four hundred and eighty seven million dollars Ghana's box office, follow am wit three sequels plus two spin-off feems, Puss in Boots and Puss in Boots, The Last Wish. But Shrek Five trailer get mixed reactions as some pipo no like di new animation style and compare am to di old Sonic di Hedgehog design wey dem change afta backlash, odas still dey excited to return to far, far away.